Арчы дьиэтигэр кэлэн арчыланан, ыраастанан, алгыстанан, биир сылы этэҥҥэ туорурду оҥостон, алгысчыппыт барахсан үтүө-мааны тылларын истэн, эккитигэр-сиҥитигэр иҥэринэн, бу алгыспыт икки Көрүҥнээх буолуох, ол эбэтэр бу манна аал-уот нөҥүө айыылары кытта алтыһан ааһыахпыт, онтон таһырдьа тахсаммыт уйгу, уйгуну быйаҥы тардыы алгыһа буолуоҕа. Онтон бу алгыспыт оһуохайынан түмүктэниэҕэ. Бу манна бастакы алгыс кэниттэн алгыс түспүт кымыһын алаадьытын хайаан даҕаны амсайан, кымыһын иһэн баран барыахтааххыт. Бу биһиги биллэр кымысчыппыт, кымыс байбал диэн үс хатаҥҥа олорор кыһыннары-сайыннары кымыс оҥорор киһи анаан-минээн биһиэхэ бүгүҥҥү күҥҥэ оҥорбут кымыһа буолар. Дьэ уонна эһиэхэ бука барыгытыгар эпиккэ дылы алгыс, аалы көтүтэр, бүгүҥҥү алгыс эһиэхэ олоххутугар, тус бэйэҕитигэр үтүөнү, кэрэни эрэ түстээтин. Бүгүн алгыһы анаан-минээн оҥоруоҕа эһиэхэ анаан сайылык Бүөтүрэ диэн Арчы дьиэтин алгысчыта. Уонна көмөлөһүөҕэ Кыталыына Арчы дьиэтин иһинэн үлэлиир Сандар диэн айдарыылаах, айылҕаттан айдарыылаах түмсүүлээхпит. Бу манна араас биһиги саха норуотугар киэҥник биллибит эмчиттэр, көрбүөччүлэр түмсэр түмсүүлэрэ бар. Ол онтон представитель Кыталыына диэн. Барҕа махтал өссө төгүл.
Үтүө үүммүт күнүнэн буолуохтун. Күндү, ытык-мааны, дьоллоох Дьокуускай куорат олохтоохторо, ону тэҥэ бу бүтүннүү Сахабыт сирин дьоһун-мааны дьоннорбут, сэргэлэрбит. Бу биһиги, саха дьоно, аҕыс ыйдаах кыһыммыт ахсаабытын аатыгар, тоҕус ыйдаах кыһыммыт тохтообутун тускутугар, бу күөххэ үктэнэн, этэҥҥэ биир сылы туораан, өссө саҥа сылга үктэнэргэ анаан уйгу-буйаҥы тардаммыт үөһээ үрдүк айыыларбытыттан бу үгэр куйаас түһүөр түһэр кэмигэр алгыс тыынын, сытын сымарын, аал уоту аттоммун, аа айыылардыын алтыстахпыт буолуохтун. Алгыс тыыныгар сытыгар-сымарыгар бука бары иһийэн, чуумпуран, уоскуйан тураммыт ылыныаххайын. Айхал айыллыатым, айыллыатым намалса. Аан дойдум, отум-маһым, сирим, уотум иччилэрэ бүгүҥҥү үтүгүн үүммүтүн туһугар бар дьонум туһа диэн айыылартыын алтыһыннаран аал уоту оттоммун алгыс тыынын түһэрэрбин көҥүллээн даа диэн көрдөстөҕүм Аттастаҕым буолуохтун. Сир түннүктэрэ ытык кырдьаҕастарым, эдьэн дьиэйэхсит эдьиийдэрим, бүгүҥҥү үтүө күҥҥэ үктэммиккитигэр эһиги үрдүк ааккытыгар үҥэн-сүктэн сүгүрүйэн тураммын, алгыс тыынын түһэрэрбин көҥүллээн диэн көрдөстөҕүм. Аттастаҕым буолуохтун. Улуу Туймаада эбэ хочо иччитэ, үрүлүйэ сүүрэр Өлүөнэ эбэ хочо иччитэ, бүгүҥҥү үтүө алгыска кэлэҥҥит, кыттыстаххыт буоллун диэн көрдөһөн, ааттаан эрдэҕим буоллун.

Күн улууһун өркөн дьоно бүгүҥҥү үтүө күҥҥэ тоҕус хаттыгастаах толуман маҥан халлаан тунаара сырдаан туругура тубустуо туску аал уоппут күлүмнээтин алаһа диэбит арчыланнын Төрүүр оҕобут төлкөлөннүн киһи буолан килбэйдин күөгэл нусхал Аал уотум аналлаах иччитэ бырдьабытык хатан тэмиэрийэ дьаҕыллаах дьабадьы чууччук кыламан саамал чанчык бэттэх көрөҥҥүн мичиккин антах көрөҥҥүн күлүм аллай аал уотум барахсан Умай, умай, умай. Хуп, хуп, хуп. Урааҥхай саха омук дьоллоох олоҕо тубустун орто туруу дойдуга дьоһун аата дуорайдын. Биир бэйэҕит Биэс буолан түмсүүтүллэр күүһүнээн, кэтит кэскил түстэннин сырдык, ыраас олоххутугар дьаҥ-дьаһах дьалбарыйдын, үтүө санаа үөмэхтэстин, кэрэ санаа кэккэлэстин. Түөрэм туйахтаах, нэлим сиэллээх, үрүҥ дьөһөгөй сиэлин ууран Күндү бар дьоҥҥун хараҥа күүстэртэн, хара дьайдартан харыстаатаҕыым, хаххалаатаҕыым, харыһыйдаҕым буоллун. Кэҥсик сытан таһаараммын, күндү дьонум олоҕо туруктаах буоллун. Баай байылыат буоллун, үтүөнү үксэтэр кэрэни кэрэхсиир дьоһун-мааны ыччаттардаах аан ийэ дойдум иччилэрэ атыйахтаах уу курдук аймана турар бу быһыыбыт майгыбыт уҕарыйан эйэлээх олохпут эргилиннэҕэ буоллун диэн үөһэ үрдүк айыыларбыттан бар дьоммуттан көрдөстөҕүм аттастаҕым буоллун аллараа өттүгүтүттэн аргыыр аргыйбатыыр үөһээ өттүгүтүттэн үргүүр үргүйбэтиир күүстээх санаа күөртэннин күннээх күрүө үөскээтин хас биирдиигитигэр баай байылыат тот астаах сандалылаах буолуҥ дуу диэн баайы быйаҥыы уйгунубуйаҥы тардаммын уон тарбах унуутун биэс тарбах бэрсиитин айыы киһитэ астаабыт арыылаах алаадьыннан айах тутан тураммын үөһэ үрдүк айыыларбыттан көрдөстөхүм аттастаҕым буоллум Үөһэ үрдүк күүс дэлбиит үтүө ырдык тыыннарын, алгыстаах тылларын иҥэриннэхпит буоллун, хас биирдиибит олоҕу туруктаах буоллун. Быйаҥнаах дьылбыт быкан таҕыстын, үтүө санааларбыт үөмэхтэһэн истиннэр, кэрэ санааларбыт кэккэлэһэ турдуннар. Уйку Быйаҥ ыһыахтарбытынан үөһэ үрдүк күүстэрбитигэр, айыыһыттарбытыгар махтанан түгүрүйэн тураммыт бу олохпут уйгутун, баайын-быйаҥын тартаҕыҥ буоллун. Үтүө дьоннор буолаҥҥыт аҕыс үйэ тухары аахсаабакка айхаллана тураарыҥ, тоҕус үйэ тухары тохтообокко тускулланан иһээрин сырдык ыраас олох кутугар дьаҥ-дьаһак дьалбарыйтын үтүө санаа үөмэхтэстин бука бары чэгиэн чэбдик сылдьыаҕын сырдык ыраас олохтонуоҕуҥ дьолу тапталы өрүгү тутуоҕум диэн үөһэ үрдүк үстэрбиттэн көрдөһөн тураммын үрүҥ төһөгөй кымыһынан сирим дойдум иччилэрин маанылаатаҕым буоллун бука барыгытыгар дьоллоох олоҕу тосхойдоҕум буоллун кэрэни кэрэхсээтэҕим буоллун баайы быйаҥы Тартаҕым буоллун уоскуйдахпыт, налыйдахпыт, күүһүрдэхпит, кыаҕырдахпыт буоллун. Этэҥҥэ орто туруу бараан дойдуга толору олоҕу түстээтэҕим буоллун. Сырдык ыраас алааһытыгар хаһан даҕаны кир-хах сыстабатын, хаһан даҕаны куһаҕан дьайдар, куһаҕан сурахтар киирбэтиннэр. Бар дьоммун харыстаан, хаххалаан тураммын, Үөһээ үрдүк айыыларыҥ үтүө сырдык тыыннарын бука бары иҥэриннэхпит, ылыннахпыт, ырааһырдахпыт, чэбдигирдэхпит буоллун. Алгыс сиэрин ситэрэммин, туомун толоруммун үөһээ үрдүк айыыларбар бу орто туруу бараан дойдуну айбыт күн күнтэн күн төстээх аһыныгас санаалаах Айыы дьонуҥ харыстыы, хаххалыы тураарын диэммин, алгыс сиэрин ситэрэммин, туомун толороммун, күндү көмүс күөмэйбинэн доллуһутан, тойугунан ситэрдэҕим буоллун. Дьэ бу

Бу орто туруубараан дойдуну айбыт Үөһээ Үрдүк Айыыларбытыгар бүгүҥҥү үтүө күҥҥэ үктэппиккит туһугар эһиги үрдүк ааккытыгар уруй айхал! Айхал Мичэл!

Дьэ уонна бука бары уоскуйан, налыйан, ырааһыраан, чэбдигирэн кэлэммит бу алгыстаах аал уолка иттэҥҥит ырааһыран, чуумпуран, уоскуйан, уйгуну-быйаҥы бука барыгытыгар анаан тураммын, бу алгыска кыттыспыт, бу иитиллибит уохтаах үрүҥ утаҕынан Алгыстаах алаадьыннан айах туттахпыт буоллун. Дьэ уонна күндү дьоммут-сэргэби саҥа олоххо, саҥа күҥҥэ үктэнэн, уйгу-быйаҥ ыһыахтарбыт саҕаланнахтара буоллун. Бука бары айыһыттардыын алтыһаҥҥыт, ыһыах көрүгэр-нарыгар кыттыһаҥҥыт, оһуохайдааҥҥыт, Үөрэҥҥит-көтөҥҥүт, санааҕыт сандаардын, саха буолан сандаарын, киһи буолан килбэйдэхпит буоллун.
Эһи көрөргүт курдук бу иннибитигэр ремонт буола турар. Бу манна биһиги бу күһүн газон ыһаммыт сэргэтин саҥалыыттан туруоран, холумтан анньан, сир-туом ытыллар түһүлгэтин оҥорон эрэбит. Онон эһиил баччаҕа бэс ыйын сүрбэ биир күнүгэр манна таһырдьа наһаа үчүгэй булгунньахха күөх окко үктэнэн тураҥҥыт сиэри-туому ылыаххыт диэн эрэнэрэбит, оннуттан үлэбит-хамнаспыт бара турар. Бу мантыкайбыт буолаана норуот көмөтүнэн буола турар, биир-биэс копейката оһох биһиги бу дьонтон көрдөһөммүт дьоннор биэрбит хаччыларынан дьону үлэлэтэн хамсанна хайһыддьабыт. Аны күһүн кэлээрин куорат күнүгэр биһи манна улахан арыллыы морохпут.